Yo, yɛ ma ahwɛfoɔ akwaabaa de ba Agadaako Online TV. Sɛdeɛ da biara yɛyɛ no no, ɛduru apɔmuden mmerɛ a yɛto yɛn nsa ɛfrɛ dɔkta wabene wɔ ayaresa mu paa a ɔda ɔno na ɛda Agadaako New Life Clinic ano. Ɛfa kwan a osi fa so de yɛn aduane yi a yedie bi te sɛ kwadu, ankaa, bɔɔfrɛ. Ɛsa yareɛ tu ase a ɛmma bio. Ɛno na daa ne abɛ nyinaa yetu anamɔn sɛ yɛbɛkɔ dɔkta nkyɛn. Na wabɔ yɛn nkyerɛmu kwan a ɔfa so de saa nnuane hodoɔ yi di ne dwuma wɔ n'ayaresabea hɔ. Enti me nsɛ mmerɛ no, mɛkɔ dɔkta hɔ na mama no akwaaba na yɛatoa yɛn nkɔmmɔtwetwe no so. Dɔkta. Agya.

yɛhwɛ yɛahwɛfoɔ a wɔhwɛ Agadaka Online TV no wɔn nso ɛne wɔn bɛkyɛ ma yɛn no ɛno na ama ɛnɛ yɛasa ato yɛn nsa afrɛ wɔ a nti yɛde aba abɛhyia yi nti na mabisa sɛ ɛnɛ ɛdeɛ na wɔ ɛde ma yɛn ɛɛ ne deɛ nkɔmɔ no ɛyɛ tietietietie bi but ɛyɛ tietia saa ok ɛhɛn ɛte sɛ sinapi abɛfoa ɛɛ ne yesu kɛkyerɛ ɔmaa no sɛ saa sinapi aba no a yɛhu no kɛtekɛte no Ɛwom sɛ nnuaba no nyinaa ɛno ne nea esua paa, nanso sɛ ɛtɔ afuo bi mu a, asase pa bi mu a, enyini kan yɛ kɛntɛn na ɛkata nnua horow bebree so. Saa na ɛnɛ yi adesua no ɛnɛ aba bɛyɛ yɛn. Because wohwɛ a ade no koraa ɛsere kɛkɛ, kodu, ah, banana. na

Eh, na kyerɛ sɛ nyame de ne kɔ n'anim yes wuli ne sɛ ɔkɔ ɔkɔ ɔkɔ different dimension yeah nyame de ne kɔ n'anim nti mfomsoɔ no baayɛ hwee biribiara to nipa a mɛmpepere wo ho okay because biribi si sɛ si a na woanhwɛ yi a ɛ- ɛ- ɛ- wobɛnya wobɛnya wobɛnya stress

Ɔno ara ɔtumi sɛ ebi odu no aso apem ɛna ɔyɛ no mɛmɛ bi mɛdure sɛ obi ampɛ me na ɛno wahyɛ kaba bi na ɛna ne fo sɛbi na ne funu nfu na kyɛlɛ wote bɛ ofi sɛ wapem ɔmpeme yes ɔmpem ɔnhyia yi eti sɛ yɛre bi abɛ nipa mu anaa biribi a ɛyɛ nipa anaa biribi a ato nipa a ɛyɛ abotire ɛyɛ dɛn aa one day wobɛhyia obi na wasɔ wo problem ano

sɛ wobɔ mmɔden ara wohohoro ho ɛyɛ sɛ ɔhoro ho deɛ ɔsɛ bia biribi asi no ho na sɛ ɛwuro wo yam sɛ wururu ɛyɛ na ha bɛn kakra yi a mate o wobɛwe adeɛ no ankasa ɛmma kwan tumi bi wɔ nyankopɔn de tumi bi ahyɛ adeɛ mu mm. ɛmma kwan ma ade bɔne ɛbi mmɔ wura nipadua no mu that's number one ɛresesɛte resistable ɛtumi ɛtumi ɛtumi breki stɔpo problem bi a ɛfiri abɔnten ba ɛna problem biara nso ɛwɔ nipadua mu no kɔdua ha bɛn wuro mu a ɛkyene gyina ho a ɛmma kwan ma ntumi nka wakoma nka waharewa kyɛ sɛ ɛnyɛ dwuma yes ɔde tumi yɛ adwuma na nti a mokɔfa korodu yɛ nanse a wodwam hɔ na ɔkɔto no te mogya mu na mogya no hwɛ mekɔyɛ lab na mehwɛ no mogya no nhyɛ na ɛyɛ mogya asɛ sufi ne amama fi na na bisa sɛ wabɔ hɔ pɛn ɔsɛ wabɔ hɔ pɛn na na ɛnyɛ mmɔbɔ kyɛ sɛ kaa ɔno ɔte kaa mu de kaa no ɛkɔ pem ano da kaa gbim so ɛti ɔkɔɔ ɛkyiri dɔ ɔsan baa lai sɛ na mo gyinagyina ne mu six years ni o ɛti wa anum aduro wakɔ hospital wayɛ na ɛsɛ oyi nyinaa but ɛhɔ aa ɔgye ɛwɔ mo gyɛ ne kakra tumi ba ɔkɔ tɔlɛt a mo gyɛ ne kakra tumi ba emu abɛɛ sɛ ɛɛ bosom mmiɛnsa na ɛgya na san ba na mo sɛ saa ɛnɛ deɛ ayɛrɛsan bɛn o.

Kodu abɛn na sum mu aporɔ? Kodu abɛn na haworo na haraw asɛe? Kodu abɛn na ka kidneyfoɔ nyinaa ne mu yi a wei wote ne sei wona wote ne sei ɛ wopa tete ne sei yaa ogu glass mu na fɛ nsuo sie gu so a akyɛ 10 minutes ɛwɔ na nom wei yɛfɛ no no more kidney disease Kodu ha bɛn? No more kidney disease. Wate? Ɛte no. Ɛti adeɛ no a Nyankopɔn yɛde aba no yɛmfa nsɛ yɛn ho yareɛ no ɛna yɛyɛ dwa no ɛna yɛdi nkurɔfoɔ bɛkyi. Mm. Bible nso akyerɛ mu sɛ don't follow the crowd foolishly. Yɛn ne yɛdi nkurɔfoɔ bi a sɛbe yɛn sɛ nkurɔfoɔ na ɛgyimi no ɔno yɛn ne yɛgyimi sɛbe because God nim deɛ ne ne hɔ nti yɛfollow nkurɔfoɔ no na ɔmo furu yɛn. Kodo abɛn kɛkɛ. ɛnti intestinal bacteria okay intestinal bacteria ɛnso na wɔyɛ kuro gɔsɔ bi awe meat afra aduane saa ma ne nso mu aduane no tumi di edi three three and a half hours a mm. ɛnam no deɛ seven hours meat no ɛnti aduane no kɔ wɔn sunu mu ɛbɛ ɛdi ɛdi ɛde nam no bɛkɔ ɛde kɔ akɔ pɔ wɔn sunu mu ɛti no wɔwɔ a wɔn sunu mu bom gbugburu gbugburu ɛti nipa sunu mu atwɛ kuro.

Wohwɛ gu so a, na ɛno ara infusion, atwe mu nsuo no aba aduro no na wanom. W'adwene mu nyinaa mu bue. Ɛte ɛse sɛ nkurɔfoɔ ani so yɛ n'akyi no. Cataract, wɔn, obi wɔ ha n'ani so abaa maake maake bɛɛ so ɛtutu ne nyinaa. Tumi bi wɔ kɔwura ha bɛ mu a. ɛkyɛ sɛ ɛma akoma no ankasa bɔ so ne nkwasɛ bɔ wate ase yes akoma no kwasɛ bɔ no hyɛ ɔbɔ mmorosoɔ mm. ɔmmɔ yie mm. ɔbɔ gidigidi no ɔgyae ɛhɔ to bi hɔ bi hɔ ɔtena ɔtena sɛ sɛ makoma bɔ mm. makoma seki kyɛ sɛ akoma no twe biribi ɔtwe ama bi ɔtwe biribi nti ɔmo brɛ nti wei no adeɛ bi a dompe nkutam wɔ nipa mu ɛno hɔ adwuma na wɔyɛ

Eti emu nsuo no na ɛwɔ mu no ɛno na ɛkɔ dan nipa ɔn yes bi a ɔbɛ check no wɔn nya platelet mm. platelet kyɛ sɛ nipa ne bone marrow no dompe no mu eti mu no o produce more ne mogya fi acid amama heat na na pɔso na pɔso ne kɔnkyi na sisi esi bia ebiewu etu bɛ check no no na ɔne na bi wɔ bi wɔ bi wɔ atum kɔ taazin na ɔnam hɔ. Hmm. Wabra, Kodu Abɛs ne fie. Ebi si dɛn akyi, ɔɔkɔ a ɔsan bɛhu. Ɔnnim, ɛyɛ ɔno a, mefa nhyɛ no. But ɛnnɛ deɛ, wate nkwagye aba ne fie. Okay. Womfa Kodu ahaban. Wate aseɛ? Yes. Wowe ne mono no, na wode bi yɛ tea. Okay. Na hwɛ sɛ mmoa no a nkurɔfoɔ bi ato din sɛ cancer no, kɔkora me yare na ɛbɛfa yi. Osuro wei. Osuro wei, n'akyiwadeɛ paa no no. Eish. Yes. Nti, yɛ na nkurɔfo abrabɔ ne nso wɔn adwendwen bi abɛ wieɛ wɔn apem nkwagyeɛ ni ɛhɛn sɛ ɔnim nti wapem ɛna ɛyi mekɔ dialysis no ɛna mekɔ yɛkɔ kyɛk no yɛsɛ mɛnyɛ se mɛnyɛ se ɛnyɛ se ɛdi sɛ wonya ahwee wɔnyɛ kodu ahabɛ kodu ahabɛ na wɔnya ɛna wɔnim ɛna wɔn ɛna ɛna wɔn

Wo wo nsuo hyɛ gu so a, so woanoa nsuo hyɛ no fa de fa gu bucket mu saa na fa nsuo gu so fa si awia mu. Na awia no awia no mmɔ sɛ wohia so awia no mmɔ sɛ ɛnwere no wo de dware. Aba wakɔ di ni. Aduro wɔ hɔ. Aduro paa aduro aduro kɛseɛ paa nkurasofoɔ yi na sabi na ɛbɛ kuafo mu na mu aduro di. Mm. Yehu. Afei adeɛ wɔ yi. Ne hono no. Kɔdu no a yɛdi a. Ne ho ni o, ne yɛato agu sɛ ɛnyɛ no. Wo sɛ wotumi kɔ baabi a ɛtɔ kɔdu a moto gu a mo yɛ mpɔnkye, mo nenam no mɔwe. Yɛnyɛ deɛ biara no, wɔn nso deɛ wɔpɛ ni. Yɛn mmienu, hwan na hwan na na ahoɔden? Wɔnya ahoɔden. Ah, kyerɛ sɛ ɛnimdeɛ na wei yɛ anti-aging.

Yɛn nnwuma yɛ kuro but ɛnyɛ council ɛyɛ kuro na wanhwɛ ni a ɛyɛ kuro no sɛ ɛbɛsɔne akɔ yes mmenu kuro a ɛde council ba twerɛtwerɛ mmenu kuro a ɛde council ba wate ase good woyɛ den a na deɛ mpɛ mpɛ kodu mpɛ mpɛ kodu ho no ɛna asɛm no sɛ ɛno deɛ sɛ wuro ho a wate ase asɛ asɛ ɔbɔfo kuta ntabɛn ɔstɔpo ha wɔ astɔpo ha ɔstop wo liver na ɔstop wo waharewa wo lungs so hu good kyɛ sɛ yare bi a ɛwɔ saa hare ha nyinaa no ɔmma kwan ma motumi nyɛ adwuma ɛti ɛnyɛ mɔmɔ sɛ ɛm sɛ kodu nam sɛ nyankopɔn hyɛ dɛ na oh, wo sɛ baako ni baako ni hmm. baako ni hmm. ɛkuta ɛkuta saa deɛ yi yes ɛyɛ spiritual ɛyi yes knowledge bi it is one two three four

Obiara fon nyɛ adwuma nti wei wura wɔ mu a obiara fon nyɛ adwuma wɔ nipa mu nti yareɛ bi a ɛwɔ nipa mu no nyɛ adwuma ɛstɔpo no ɛbɛyɛ nwanwa kodu hono no kɛkɛ na ho wei ɛwuro obi mu sɛ giridi yareɛ biara ntumi yɛ date ɛnyɛ adwuma bɛsɛ 45 minutes yes

Yare a ɛwom dada ne yare a ɛba na fa ne nea ne fa ne ne nea ka ne ho. Wowie adeɛ atesodeɛ kakra ma vegetable so nyɛ vegetable ɛde tomatoes ɛyɛ de nnura wɔ no. Ɛnibere pa na mɛyɛ kasa because nkɔfoɔ ɛsɛ sɛ the whole world obiara te. Ignorance no dɔɔso. Ɛyɛ na obi na ahyɛ ɛsɛ yɛn yɛ saa. Mɛmi ɛni nkɔfoɔ bi akyi. Aduane bi a wɔn ti ahyɛ no mɛni. Obi sisɛ wɔn aduane a.

yɛn nkae tete atempɔn kakra sɛ yɛtumi yɛ ne nyinaa kora kakra wate sɛ bɛnu so a kyɛ akyiri akwan no nkurɔfoɔ magye bi yoo mm. ahwɛfoɔ ɛnɛ so sɛdeɛ dɔkta daa wɔyɛ no no ɛsɛ sɛ wopɛ mm. ayaresa papa a ɛno nso bɛtu mmirika wafa kaa baabi a wowɔ biara asɔma estate ɔba ahema baa stop na namba sɛ woba na woyera a wobɛfrɛ me agye wo so nie 0246 six nine zero five nine zero zero two four six six nine zero five nine zero anaasɛ zero two four six nine nine two nine four six me a medi dwumadie ho kyerɛ me mo din ne osomfo ebeneza ofori deɛ meka ne sɛ sɛ woda dɔkta so woda na sɛ wontumi nna a kwadu ahaban obi a ne nsa ɛpopo wonam hɔ na sɛ wotiri wo so wo nsa popo Doctor se menka nkyerɛ wo, n'ase ataatae. Tu mmirika ɛ, ɛdeɛ ayaresa na wohwɛ a wonya wɔ Agadaako New Life Clinic. Yɛto yɛn nsa frɛ wo sɛ w'ayaresa ne wo haw no a wode akyini abrɛ no, tu anammɔn na fa bra na yɛbɛtu ase ama wo. Agadaako New Life Clinic, aha na yɛde wo bɛsi makramo.